Għeżież semmiegħa nilqgħukom magħna għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara intella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum għandna magħna lill-Professuri Arnold Cassola u Henry Frendo sabiex niddiskutu ż-żewġ xogħlijiet pubblikati fl-aħħar sena li jirrigwardjaw il-komunatajiet ta' Maltin barra minn xtutna. Diaspora jagħti ħarsa lejn l-esperjenza migratorja ta' bosta Maltin tul l-aħħar 250 sena, b'referenza speċjali għad-diaspora Maltija madwar id-dinja, li tinkludi komunitajiet Maltin fl-Afrika ta' Fuq, ir-Renju Unit, l-Awstralja u l-Amerika ta' Fuq. Maltese Migration in Tunisian Coastal Towns, 1836 u 1844, jesplora l-emigrazzjoni ta' bosta Maltin f'numru ta' bliet u villaġġi mal-kosta Tuneżina, u b'mod partikolari lejn ir-reġistri ta' żwieġ u magħmudiji u kif dawn jirriflettu fuq l-identità ta' dawk il-komunitajiet. Arnold, Henry, nilqgħukom magħna fil-programm. F'liem żmien nistgħu ngħidu li jibda l-fenomenu tad-dijaspora Maltija, u x'jiddistingwi dan il-proċess mill-emigrazzjoni li forsi seħħet qabel?
Wieħed mill-kotba tiegħi huwa dwar il-Maltin fi Trapani, u dawn huwa diġà Fl-1418, 55 u kombinazzjoni, il-pubblikatur bażikament kien Henry dak iż-żmien għax kien il-chief tal-Malta University Press. Jiġifieri nafu l-Maltin minn dejjem kienu meta konna parti minn Sqallija, konna effettivament parti minn Sqallija u l-Maltin kienu jmorru Sqallija u qed allura fi Trapani bejn l-1418 u 1450 insibu 55 Malti mill-inqas imniżżla minn nutara Maltin u naf ukoll li fl-istess żmien meta kien hemm xi ħadd iġib ruħu ħażin ġo Sqallija u kienu jeżiljawhom, 25 per cent mill-eżiljati ta' Sqallija kienu jintbagħtu Malta. Jiġifieri t-taħlita hija hija hija mżewqa.
Però da suġġett vastissmu. U eh, impossibbli li titrattaħ f'programm qasir bħal da ġifieri. Eh, anzi, Arno det limita ruħu għat-Tunezija u għal periodu partikolari. U periodu partikolari fl-1840s. Ma jek titkellem fuq Maltese Overseas Settlement kif provajt nagħmel jien biex nagħti speċi a landscape picture Ovvjament hija impossibilità. Ehm, u sempliċement qed naċċenna għal ċerti pockets ehm, madwar id-dinja kollha eh, li forsi mhux kulħadd jaf bihom mhm. fejn issetidjaw xi Maltin. Issa biex titkellem fuq il-Maltin bis-sens trid issib komunitajiet li huma biżżejjed kbar, biżżejjed identifikabbli li damu f'dak il-postijiet għal ammont ta' snin. Għaliex il-Maltin qegħdin kolumpin. Ġifieri, skont l-aħħar stima tal-World Bank, il-Maltin qegħdin f'184 pajjiż fid-dinja. Ġifieri dawn assolutament impossibbli li titraċċhom kollha. Jiena meta kont noqgħod Papua New Guinea, li huwa wieħed mill-iżjed postijiet remoti tad-dinja, kien hemm xi erba' jew ħames Maltin li kont li sirt naf bihom. Wieħed kellu service station, l-ieħor kien assistant manager tal-lukanda, l-ieħor kien isqof, ġifieri possibbli.
Jekk nitkellmu fuq l-emigrazzjoni minn Malta f'termini ta' mewġ, liem kienu dawk l-aktar sinifikanti? X'kienu r-raġunijiet ta' dawn l-ewwel mewġiet kbar ta' emigrazzjoni u l-kundizzjonijiet li jiffaċilitawhom. Forsi, ma nafx, tixtieqx tibda inti, Arnold, u mbagħad ikompli minn fuq hekk Henry? Aha, naħseb il-mowġiet kbar, hux hekk li aħna nafu bihom tradizzjonalment u li ttrattah tajjeb ħafna Henry, huma l-ewwel dawk fis-seklu dsatax lejn l-Alġerija, t-Tuniżija, il-Maghreb, Jiġifieri għandek Lixandra wkoll eċċetera, l-Eġittu eċċetera. U mbagħad fis-seklu 20 għandek il-mowġa lejn il-pajjiżi anglofoni, jiġifieri Ingilterra, Awstralja, Kanada, Amerika. Però, u dan huwa l-qasam tiegħi, jiġifieri huwa li huwa differenti, jiena u Henry nikkumplimentaw 'il xulxin. Kien hemm ħafna li għadna ma tantx immappajniehom u jien bil-mod il-mod issa iktar ma nimxi iktar qed nipprova ndur l-arkivji ta' Sqallija biex noħloq mappa tagħhom, ta' ħafna Maltin li kienu jmorru Sqallija. U allura pereżempju nafu bi żgur, għax jiena għamilt ktieb fuq hekk, li ġo Vittoria u ġo Skoljitti, Pereżempju, bejn l-1628 u l-1840 għandna 340 Malti midfun. Dawn huma l-midfunin biss. Jiġifieri minn kemm kemm għaddew minn hemm u reġgħu ġew lura, eċċetera, ma nafux. Imma 340 midfuna hija somma sostanzjali. Post ieħor huwa Pacchino, Henry qal irid ikollok numru sostanzjali. Issa Pacchino għal żmienha kien Il-maġġoranza kienu Maltin. Pachino kienet art tal-malarja, ġifieri ma kienet kienet bur marrat, ngħidu nistgħu ngħidulu, u minn hemm saret belt ġdida. U l-maġġor parti tal-40 familja tal-ewwel belt ġdida, xi 25 skont il-kalkoli tiegħi, kienu Maltin f'1760, 61. U hekk tmur illum Pachino, 30 percent tal-ismijiet U l-jomijieet ta' Pacino huma kollha Maltin. Għadhom sal-lum u għadhom kollha jagħrfu jiftaħru bin-nisel tagħhom. Da punt interessanti, eh, in-nisel, għax il-sens of origin, il-moment of origin, ma tantx jintesa' malajr dak. Jiena dina vera rrealizzajtha meta kont fi Queensland, l-Awstralja, meta l-mara tiegħi kienet tqila b'tarbija fi sptar Kattoliku f'Cairns, Far North Queensland, jiġifieri fit-tropics. U l-maġġoranza tan-nisa tqal fl-isptar kienu jafu dixxendenza Maltija. Ma kienu jafu, ma kienux jafu bil-Malti, kienu jafu li huma ġejjin minn Malta. Allura kienu jmorru jżuruha fil-kamra biex jaraw a real Maltese. U din il-kwistjoni ta' identità, naħseb, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-Gran Brittanja, qed terġa' toħroġ illum minħabba l-Brexit. Jiġifieri, ejn ngħidu mhux tant għaliex marbutin ma' Malta, imma imħabba n-neċessità, l-ħtieġa, qed nara bosta Ingliżi ta' nisel Malti illum li qegħdin jerġgħu jibdew isibu l-karti ħalli jieħdu ċittadinanza Maltija għal mod prattiku biex ngħidu l-verità. Ewropea. Għaliex ma jistgħux imorru jaħdmu Franza, ma jistgħux imorru jaħdmu Sweden illum jekk ma jqogħdux jagħmlu work permit eċċetera li hija mm. komplikata. Bħalma ġara wkoll l-Irlanda. L-Irlanda għandha splużjoni llum ta' Ingliżi li qed isiru Irlandiżi. Dejjem minħabba l-Brexit. Jiġifieri avvenimenti, ġrajjiet politiċi jinfluwenzaw ukoll ejn ngħidu ċ-ċittadinanza jekk mhux in-nazzjonalità insomma.
Prost Frendo, l-ewwel grupp ta' nies li tiddiskutu fil-ktieb tiegħek kienu Maltin li marru l-Awstralja u oħrajn li diġà fis-seklu tmintax emigraw lejn l-istat ta' Louisiana ġewwa l-Amerika. Ħafna nies ma naħsibx li huma familjari ma' dan it-tieni grupp. Min kienu dawn in-nies u x'nafu dwarhom? Ħeqq jiena l-ewwel familja Maltija Karkarejża propjament li sibt li marret Louisiana, New Orleans jiġifieri, li kienet belt tal-Amerika qabel il-Gold Rush qed ngħidlek jiġifieri f'California, mbagħad reġgħu marru ħafna California fil-Gold Rush. Huma familja Karkarejża, negozjant, merkant, minn Birkirkara jismu Francesco Saverio Grima. U dan sibt il sibt il-ċertifikat ta' magħmudija tiegħu eh, u kien mar dana naħseb jiena avventurier f'ċertu sens imma negozjant. Mar New Orleans fis-1780. 1780, jiġifieri dal-pijunier tad-Deep South, tad-Deep South Amerikan, eh, qabel il-Gwerra Ċivili. U kien jagħmel eh, negozju mal-Messiku tifel tiegħu fil-fatt eh, is-setilja Bartolomeo Bart, is-setilja Santa Cruz fil-Messiku, kien jimporta l-banana, eccetera. Eh, u t-tifel liħor sar imħallef Minn New Orleans, jiena qrajt l-arkivju notarili ta' New Orleans biex nara jekk kellux klijenti Maltin u sibt xi ħames kunjomijiet Maltin li kienu jiffrekwentaw l-Imħallef, ovvjament kien avukat, meta jkollhom xi problema bid-dar jew biex ibiegħu jew biex jixtru eċċetera. Ġifieri jiena l-bidu l-bidu nett ta' komunità. Kemm minħabba aspetti ta' distanza u forsi anke minħabba aspetti ta' lingwa, fis-seklu dsatax numri kbar ta' Maltin emigraw lejn l-Afrika ta' Fuq inkluż l-Eġittu, l-Alġerija u t-Tuneżija. Dawk kienu komunitajiet li ssetiljaw b'mod permanenti jew minħabba l-istess distanza kien hemm elementi element staġjonali f'din il-forma ta' migrazzjoni?
Almenu min-naħa tal-riċerka tiegħi, u jiena ippruvajt nagħmel dak li ma miss fejn miss Henry. Henry kkonċentra l-aktar fuq Tunes, per eżempju, u jiena allura qed ħa nipprova nara fuq il-kosta. Aħna nittilettaw immorru l-vaganzi sa ħalli li hemm il-COVID. Sus, Monastir, min jaf kemm Maltin marru għall-baħar, eċċetera. Però grazzi għall-arkivji tal-Knisja, Stajt nagħmel mappatura u llimitajt ruħi biss għall-1836 u l-1844, u qed nitkellmu hawn dwar jiena mort il-parroċċa ta' Sus. U għaliex 1836? Għaliex qabel il-bejt ta' Tunis Ta permess lill-Kattoliċi li l-Knisja Kattolika tibda tibni l-parroċċi f'dik is-sena. Qabel dik is-sena ma kinux jinbnew parroċċi Kattoliċi ġewwa Tunis, u l-parroċċa ta' Sousse kienet waħda minn tal-ewwel barra Tunes u kienet tieħu ħsieb appuntu l-ibliet ta' Sousse, ta' Monastir, ta' Mahdija, Damokline ta' ġerba, alright, jiġifieri għandek kważi l-kosta l-kosta kollha u ta' Sfax. Fejn kien hemm ħafna Maltin, hemmhekk kien hemm ħafna Maltin tal-industrija ngħidilhom jien. Jiena waqaft, tant kien hemm, meta jiena mort nara t-twelidijiet, il-magħmudijiet, anki ż-żwiġijiet u l-mewt, li waqaft fl-ewwel leaflet, jiġifieri dik kien 36, 44. Bażikament minn kull ħamsa, ħames wild, tlieta kienu Maltin. Jiġifieri dan jagħtik idea 60 per cent tal-kwantità ta' Maltin u li baqgħu hemm dawn. Baqgħu hemm u llum. Ma kienx staġjonali di, eh? Ma kienx staġjonali, jiġifieri, u għadhom hemm. Illum hekk tmur ġerba, għad hemm il-grupp ta' Maltin ta' ġerba, pereżempju, li għadhom burin li huma Maltin. All right. Sija tal-mamma tiegħi wilda Sfax, per eżempju. Eh. Ġifieri jitet ta' mit-sena xi għaxar snin ilu. Ma niftakar tirrakkonta li fuq Sfax.
Ma nafx, Henry, għandek xi aneddotu li tixtieq tirrakkontalna li kienet tirrakkontalek? Eh.
Tifhimni, kellha ċerta empatija ma' Sfax u mat-Tuneżija. Jiena ħa ngħidlek, jiena meta ġieli tkellim t'Agrigento per eżempju, meta nispiċċa, mhux l-ewwel darba, kważi inevitabbilment, jitilgħu xi tnejn jew tlieta jgħiduli isma' jiena n-nanna tiegħi kienet Maltija, n-nannu kien iżżewweġ. Ġifieri hemm rabtiet qodma kif qal Arnold, qodma ħafna ma' Sqallija. Minħabba l-viċinanza, minħabba l-lingwa, minħabba r-reliġjon, minħabba ħafna raġunijiet, il-negozju, il-qamħ ma li kata per eżempju, li kata kien port, nejn Malta timporta l-qamħ. Ġifiri, kien xi ħaġa importantissima Malta. Il-port liħor importantissimu qed naħdem daqsxejn issa fuq hemm ukoll u kien dak ta' xikli. Xikli, l-Ordni, speċjalment fi żmien l-Ordni, kellu proprju r-rappreżentant tiegħu bbażat hemmhekk, il-caricatore, fil-port ta' San Pieri, ħdejn Xikli. U aħna konna nimpurtaw hemmhekk, appuntu, dak kien jieħu ħsieb il-qamħ ta' li jfornixxi lil Malta kollha. Suppost għandi artiklu dalwaqt joħroġ fit-Times fuq xikli, għax anke qabel il-Kavallieri diġà kien hemm konnessjonijiet ma' xikli, pereżempju jien sibt grazzi anke għal riċerkaturi lokali, jiġifieri li tkellimt magħhom u li indikawni, indirizzawni. Kuntratt ta' nutar 1504, jiġifieri dak qabel il-Kavallieri, fejn ċertu kola Maltiżi, kola il-Malti, flimkien ma' ċertu portelli, li ma naħsibx li għandu x'jaqsam ma' l-iżviluppatur tal-lum, imma xtraw id-djar, xtraw id-djar ġewwa xikli. Eh, dan 1504. U mbagħad hemm ħaġa oħra interessanti ġo xikli, ma konna bi assolutament xejn u ħadd ir-ritratti infatti nikteb fuq din. Ġifieri, dan xikli għandhom kellhom eremita San Guljelmu li fil-1537 sar beatu. Għamlu, bdew il-proċess, jiġifieri mal-Papa, biex biex jelevawh, insomma, u u sar beatu. Mela, waħda mill-provi li ġiet ippreżentata biex jiġi bbeatifikat San Guljelmu, William jiġifieri, il-Beato Guglielmo, kienet ta' Malti li kellu l-qara kollha ma nafx kollha tinja, tinja jiġifieri worms ġo rasu. Dan għamar, niżel għall-kubtejh fuq il-qabar ta' San Guglielmo, dan qed jirrakkuntah Fra, ċertu Fra Francesco li kien is-sagristan tal-1537. Qed jirrakkonta kif il-Malti talab fuq il-qabar ta' San Gulirmu hawn, ta' Gulirmu, u f'daqqa waħda sar il-miraklu u marlu kollox minn rasu u ġie perfett. U din kienet waħda mill-provi li li dan hu beat. Mela Malti li jitlaq. Imma storiċi ta' ta' xikli jgħidu li l-Mal tant kienu devoti l-Maltin ta' ta' San Guliermu li baqgħu jitilgħu sal-19th century, ma kontx naf biha, u ta' Maltin li aħna insomma kienu jieħdu suvenir mill-agħar fejn kien joqgħod dal-eremita hemm travu għadu hemm u ħadtlu ritratt ukoll. U kienu jieħdu biċċa splinter mit-travu biex iġibuha lura magħhom Malta. Din hija tradizzjoni, ma nafx kemm hija vera imma l-Maltin kienu jagħmlu hekk. U tara dat-travum ikun kollu, jiġifieri, jiġifieri allura anki fuq il-pellegrinaġġi reliġjużi qisu kien hemm, u dawk naturalment kienu jkunu temporanji.
Issa ovvjament ir-rabta mas-Siċilja hija ħafna eqdem minn kważi minn kwalunkwe rabta oħra ma' Malta. Tajjeb, jiġifieri jekk nitkellmu fuq l-Awstralja, jiena l-ewwel migrant Malti li sibt fl-Awstralja, illi mar hemmhekka u u baqa' jgħix hemmhekka, ġifieri apparti xi erba' convicts li spiċċaw Botany Bay mill-Ingilterra għax serqu xi tef- xi tuffieħa, eċċetera. Eh, Kien Antonio Azzopardi, da ma fl-1838. U jiena rajt it-testment tiegħu. U dan ra he did well, he did well. Għaliex ħalla xi erbat idjar. Melbourne u Port Arlington. Però dawna kienu individwi. Mhm. Emigrazzjoni organizzata għall-Awstralja ma tibdix qabel l-1883, 83-84. Għal-kannamili fi Queensland, għaliex Queensland kien hemm ħafna Canucks, jiġifieri suwed mill-South Pacific, U dawn hawn kienu jqisuhom daqsxejn għas-sinin, insomma, u xtaqu xtaqu Ewropej. U allura kien hemm domanda għal Labour Ewropew, Caucasian, ġifieri tajjeb, fin-North Queensland. Ġifieri qed ngħidu Mackay, Cairns, dawk il-partijiet. U dik hija l-ewwel emigrazzjoni għall-Awstralja organizzata fl-1883. Direttament minn Malta, Henry kienet organizzata. Direttament minn Malta, tramit eh, nies bħal Francesco Saverio de Cesare li kien konsulir ehm, u ħrajn Illi direttament minn Malta. Mar bil-vapur ġifieri. Għandek traġitt ta' xi tliet xhur ta'. Għal dak iż-żminijiet.
Prof. Scassola, fil-ktieb, diġà aċċenajna ftit għalihom, ħarist lejn il-Maltin li emigraw f'numru ta' bliet u villaġġi mal-kosta Tuneżina u b'mod partikolari lejn ir-reġistri ta' żwieġ u l-magħmudiji li jirriflettu l-identità Nisranija. Meta tħares lejn dawn l-istess żwiġijiet ta' Maltin bejniethom u anke mal-barranin, x'osservazzjonijiet għamilt dwar il-benefiċċji ta' identità Maltija fit-Tuneżija ta' dak iż-żmien? Eħe.
L-ewwel nett, tinnota pattern li kien jiġi anki fi Sqallija, għall-ewwel qis għaxar snin, ħmistax-il sena, mhux iktar, il-Maltin li kienu jitilgħu kienu dejjem jiżżewġu bejniethom. Jiġifieri u msqallin ukoll għax tinsiex li fit-Tuniżija kien hemm ħafna identitajiet oħra. All right? L-interessanti li waqt li l-Maltin, il-Franċiżi, l-Ispanjoli, xi Ġermaniż, Ingliż, xi ftit Ingliż għax kien kien hemm il-konslu pereżempju, Carleton, Ingliżi, eċċetera, waqt li dawn jiġu ddenotati bħala Malteżi, Spanjoli, Franċeżi, eċċetera, it-Taljani m'hemmx wieħed li jgħidulu Taljan, Minkejja li kienu kważi daqs il-Maltin, huma Napolitani, Siċiljani, d'Ischia, Ġenoveżi, Sardi, jiġifieri fl-1836, 1840 għad għandna idea li l-Italja għadha ma teżistix fil-kunċett tal-istess nies. In-nies meta jmorru l-knisja u jirreġistraw irwieħhom, u naturalment allura jkollhom ikollok tagħfix ta' kunjomijiet għax min ikun qed jikteb ma jkunx jaf il-kunjom u jbiddlu eċċetera, jgħidu li jiena minn, jiena sardo, jiena sqalli, imma l-Maltin kollha ma jidhru li Maltin. Fil-fatt l-uniċi tnejn li mhumiex Maltin huma Di Gozzo Gozzitani, u dak jurih ukoll li la waqt li bniedem Malti minn Ħ'Attar, jien naf, minn Birkirkara, minn Ħal Qormi, almenu ġo t-Tuniżija għax fi Sqallija ġieli sibt Città Pinto, per eżempju, allura tkun taf li huwa minn Ħal Qormi, all right, jew Città Senglea li taf li huwa mill-Isla, imma ġo t-Tuniżija Il-Maltin jiddenotaw irwieħhom biss bħala Maltin, ħlief l-Għawdxin, li fil-ġiex Għawdxin għal min hu f'dan il-perijodu li huma Goditani. U li hu.
Punt interessanti ħafna, eh? Għaliex jiena jiena mort fiċ-ċimiterji ta' New Orleans. Infittex l-oqbra ta' nies Maltin li naf li marru hemm Mekka. bħal dan Francesco Saverio de Grima. Italjano di Malta, eh. miktub fuq il-qabar. Dawn qed provaw. Jagħtu ħjiel ta' mnejn ġejjin, ġbir jgħidlu Malta fil-Amerika dak iż-żmien ma jafux xettajt ġifieri. Imma jekk tajt Italjano di Malta, probabbli ta' viċina. Imma dik tagħmel sens ħafna għax Malta u Sqallija, ma ninsewx li Malta hija kienet provinċja ta' Sqallija sal-1530, le? U r-relazzjoni, tant aħna qrib li kulħadd jaf għal għandhom il-proverbju vattina Malta, aħna ngħidu mur mur ma nkomplihiex għax passazata bil-Malti, Bit-Taljan huwa mur f'Malta, bil-isqalli, bil-isqalli, skużawni. Jiġifieri, meta aħna qrib, jafu fejn hi Malta, mill-Amerika biex tkun taf fejn hi Malta, allura forsi tibda tgħidlu isma' l-Italja, allura forsi jibdew jifhmu. Illum stess l-Amerika, meta ssemmi Europe, Ħlief Ġermanja ma qas jafu kważi ċerti Amerikani, dan titkellem, ġifieri tibqa' tibqa' sorpriż. Biex nerġa' niġi għat-Tuniżi, imma forsi tistaqsi xi ħaġa intu, Rachel. Le, kompli Arno, spiċċa l-punt tiegħek. Biex biex nerġa' niġi għaż-żwiġijiet, ħaġa waħda li rajt interessanti wkoll li kien hemm xi żwieġ ma' Tuniżina Ebrea, konvertita għall-Kattoliċeżimu, ġifieri, u kien hemm oħra Moixé Tuniżina li għamlitha ta' parrina lil baby Malti. Issa din interess, rajda interessanti, għax f'Tunis sal-1856 kien hemm il-liġi tal-bej li jekk Kristjan, Nisrani, imur ma' Tuniżina Musulmana, piena tal-mewt, death sentence. Imma ġo Sousse ġa fl-1836, 1844, żwiġijiet bejn Tuniżini, nisa, konvertiti, all right, ma' Kattolku kien isilu. Jiġifieri naħseb li ma kienx qed ma tantx kienet infurzata din liġi.
L-Imperu Ottoman kien iktar liberali u dal-affarijiet. Tajjeb. Jiena sibt pereżempju President bikri tal-Barbary States, ta' Tripli fil-fatt, tabib, Angelo Mizzi. Dana meta mar hemmhekk fl-1857, iżżewweġ Tripolina, Tripolina Maltija mwielda Tripli ġifieri. Ġifieri ara kemm kienet diġà stabbilita komunità żgħira Maltija f'Tripli Il-Ledina Tripolina litteralment Maltija Tripolina. U dan kemm iqarraq ukoll bl-impressjoni li għandna popolarment li aħna dejjem iġġilidna u x'hekk mal-Maghreb, mat-Torok, u dejjem qisu l-għadu, l-għadu, l-għadu. Anki fil-poeżija dejjem il-kelb, aħna b'qalbna kemm hi kbira u sidirna nifqulu, qisna l-bodybuilders, eċċetera. Le, Imma fir-realtà, anki fi żmien il-kavallieri, anki meta kienet hemm l-iskjavitù ukoll, u l-ilsiera, u min jaf kemm kien hemm ilsiera Maltin, eh, ġo t-Tuniżija u kemm kien hemm ilsieri, ilsiera Nord Afrikani f'Malta wkoll. Però il, il, il, il, in-nies li ġa jgħixu f'dawn il-postijiet, anki li suppost huma għeduwa ta' xulxin, Kienu diġà, kienu diġà hemm insomma. Arnold, għamilt punt interessanti ħafna u fl-Afrika ta' Fuq x'nafu dwar il-perċessjoni tal-Maltin mill-awtoritajiet tal-pajjiż li emigraw fih jew tal-komunitajiet tal-post? Jiena nista' nsemmi xi ħaġa żgħira li wkoll qed naħdem fuqha. Jekk jogħġbok. Lejn tmiem is-seklu dsatax, tmintax u l-bidu tas-seklu dsatax, il-perijodu Franċiż-Ingliż tal-bidu, kien hemm ċertu taħwid, almenu min-naħa tal-Bejt Tuniżin. Tunes kienet għamlet ftehim mal-Ingilterra, ma lill-Ingliżi ma tmisshomx il-vapuri Ingliżi li kienu jiġu Malta, eċċetera. Però kien hemm mumenti meta, taf int, il-pirati, il-furbani, il-kursara, kienu jattakkaw Vapuri Maltin, jew xi xi bekk Malti, jew bl-iskuża li dawn mhux Ingliżi, ma kinux jafu li dawn Ingliżi, u tara l-awtoritajiet Ingliżi f'Malta jipprotestaw mal-bejgħ ta' Tunes, jgħidu, oh, sorry, ħios, dawn mal-Maltin qed iġibulna l-ikel lilna l-Ingliżi, il-provisions lilna l-Ingliżi, u int trid tittrattahom qishom huma Ingliżi. U mbagħad tara dil-korrispondenza ta' qabda salami lekki għax edukati kienu fil-ittri kulħadd jilaq u mbagħad xorta kienu xorta jaqbgħu jieħdu l-iskjavi pereżempju, imma ġifieri allura kien għad hemm din il-perception għadha mhux stabbilizzata, imma mbagħad mill-banda l-oħra Malta ħanina ħobża u sardina, jiġifieri. Sal-1830s, sal-1830s kellek il-piraterija. Ġifieri fl-18 terġa' tibda tonqos il-piraterija u tiffaċilita wkoll iżjed is-settlement ta' Maltin fl-Afrika ta' Fuq għaliex m'għandekx il-perikolu tal-piraterija kif qed isemmi Arnold. Perikolu kbir għax dan jekk jaħtaflek ix-Xini. Alla m'għamlek jiġifieri. Spiċċa jsir l-Alġerija jew ma nafx xejn. U l-Alġerija propjament, l-Alġerija pajjiż enormi. Tajjeb u wara l-1830 ġifi fi żmien Louis Philippe meta Franza tieħu l-Alġerija u trid tippopolha u trid tippopolaha u tinkoraġġixxi l-kolon anki Maltin biex imorru joqogħdu hemm, dak ngħidulhom pjenwar, wara mbagħad kienu jsar pjenwar. Kellek faċilità iktar minħabba li m'hemmx il-piraterija. X'sar minn x'sar mill-komunitajiet ta' Maltin fit-Tunezija u fl-Arġerija? Xi traċċi ħallew li wieħed qed jista' jmur jara forsi? Żgur li għad fadal bosta nies ta' nisel Malti b'kunjomijiet Maltin fit-Tuniżija, per eżempju, almenu fejn rajt jiena. U fi Franza.
Però għandek ħafna wkoll, maġġor parti, li spiċċaw, ħafna minnhom Marseille, Toulouse, Toulon, anki Pariġi stess, u mbagħad hemm spiċ, dawk li spiċċaw l-Awstralja wkoll. Jiġifieri għandek ħafna, tal-Eġittu, per eżempju, hemm numru li spiċċaw l-Awstralja, ta' Maltin ta' Port Said, eċċetera. Jiġifieri għandek taħlita ta' nies imma ħafna minnhom spiċċaw identifikaw mal-Franċiżi għax dawn kienu kolonji Franċiżi u meta allura mbagħad tkeċċew jew kellhom jagħżlu jibqgħux hemm jew isirux ċittadini Franċiżi, ħafna minnhom saru Franċiżi u allura fis-South, fin-Nofsinhar ta' Franza, għadek issib numru ta' Maltin fosthom il-Ministru tal-lum ta' Macron, Darmanin, fosthom l-eks deputat Pisani, Franċiżi daw qed nitkellem, eh, tal-Parlament. Mit-Tunezija, eh? Eh? Pisani mit-Tunezija. Eh, u kellek il-fenek ukoll. Mhux il-fenek tagħna l-famuż issa, ma l-fenek li kien fil-Parlament eh, Eh, ta' Franċiż. Ġifiri, anki daw għamlu jisimhom fosthom forsi waħda il-Maltin jafu għażow Edwidge Fenek. Il-famuża Edwidge Fenech, l-attriċi tal-films ta' Lino Banfi, ngħidilhom jien, alright, m'hija xejn ħlief it-tifla ta' Malti tal-Alġerija li jiżżewweġ mara Sqallija tal-Alġerija. U t-tifla tagħhom m'hija ħaxejn u ħadd inqas minn Edwidge Fenech, l-attriċi. Kellu tifla sabiħa. Eh? Kellu tifla sabiħa. Ma żżewġiex lili, sfortunatament, imma insomma. Ftit ilu ddiskutejna l-perċeżjoni tal-identità Maltija fost l-awtoritajiet tal-post il-ġdid li fih ġew stabbiliti komunitajiet ta' Maltin u anke nies tal-post. Iżda nafu xi ħaġa dwar kif l-emigranti Maltin stess kienu jħossuhom, forsi anke preżentament, dwar din l-istess identità?
Ħed interessanti għax jiddependi miż-żminijiet u jiddependi mill-politika tajjeb għaliex meta meta l-Maltin kienu jemigraw fil-bidu nett kienu pjuttost slavaġ. Ma jafux jiktbu, jiġifieri jaraw kif jikluha, jaqalgħuha u jikluha. Jekk tara ċerti kummentaturi Franċiżi fuq il-Maltin, pereżempju fl-Alġerija u fit-Tuneżija, eh, bażikament jikkonsidrawhom bħala eh, kważi slavaċ. Imma mbagħad biż-żmien, l-edukazzjoni meta bdew imorru l-iskola, eċetera, il-perception tinbidel kompletament. Għandek problema oħra ta' l-identità Maltija. Hija dik li Andrea Smith tisliħilha liminality. Jiena darba kont qegħed niekol ma' wieħed Sirjan f'Ġiniva u qalli, Vous êtes ni Arabes ni Européens. Ni Arabes ni Européens. U din hija l-problema tal-liminality. Jiġifieri li inti m'għandekx identità sħiħa immedjata li wieħed jista' jipperċepiha. Minħabba l-konnessjonijiet f'nofs il-Mediterran, ovvjament, Tajjeb? Għad hemm il-perception tal-Maltin, pereżempju anke fil-letteratura Franċiża, ta' pirata kursar bil-sikkina ta' ħżiemu hawn bil-stallet. Dawn huma perceptions mill-letteratura Franċiża li baqgħu hemm. Però ovvjament biż-żmien, biż-żmien, Inbidlu, u qed isemma' lil Edgar Pisani. Arnold, Edgar Pisani kien ministru taħt taħt De Gaulle. Kien ministru taħt Mitterrand. Kien kummissarju għal New Caledonia. Mbagħad kien president dell-Institut du Monde Arabe f'Pariġi. Da bniedem li għamel suċċess, da minn bieb għall-ħadra. Minn mill Tunizija.
Mhux mit-Tunezija,
mill-ċentru, mill-ħab tal-Maltin tal-Tunezija. Eight generations da għandu fit-Tunezija, miż-żewġ paħet, minna għal-mara u minna tal-raġel. Li ma li titqis ukoll li l-ewwel Maltin li meta telqu l-Maltin, ħafna minnhom kienu fqar u żgħup. mill-kampanja marbutin mal-agrikoltura. U żgħup. Allura kienu kollha jmorru jaħdmu fl-għelieqi, jieħdu ħsieb il-bhejjem, eċċetera. Bil-mod il-mod bdew jidħlu fil-kummerċ fit-Tuniżija, pereżempju, il-kuċċiera, dawk li kienu jmexxu l-karozzelli, kważi kollha l-business kien kollu f'idejn il-Maltin. Daħ saħansitra daħlu fil, big business fil-bidu tas-seklu 20, Fit-trejns, it-trejn, it-train lines tat-Tuniżija għamluhom minn familja jidhirli Kakija jew Bonnici li huma Maltin li saru ditta kbira ta' x'ismu. Imma dawn probabbli il-missierhom jew nannuhom meta mar kien bidwi Li kull ma kien jaf jagħmel, iktar ħaġa importanti għax biex tgħix illum, illum bil-Covid skoprejna li jekk m'hemmx il-bdiewa immutu lkoll, alright, imma kienu ma kinux jafu jaqraw, ma kinux jafu jiktbu, kienu jafu biss jieħdu ħsieb l-art, ħaġa importantissima. Imma biż-żmien kulħadd jeduka ruħu naturalment u jiżviluppa. Però l-Maltin dejjem kienu involuti fit-trasport. Pereżempju, il-negozju tat-taxis. Fit-Tuneżija, l-ewwel proprjetarji ta' taxis kienu l-familja ta' Likari.
Prof. Sfrendo, x'kienu l-effetti fuq l-identità Maltija jew fuq il-komunitajiet infushom tal-politika razzjali tal-Gvern Awstraljan daqs mitt-sena ilu? L-Awstralja kellha l-White Australia Policy, jiġifieri kienet tiffavorixxi immigrazzjoni mill-Anglo-Sassoni, mill-Boers, mill-Ewropej, eċċetera. Però l-Awstralja kellha wkoll ħtieġa enormi, pressanti, ta' xogħol. Tajjeb? Populate or perish. Populate or perish. Jew ħa nġibu n-nies biex jaħdmu jew se nispiċċaw aħna. Allura għandek kontradizzjoni hemmhekk, ha? Huwa jtoss railway policy minn banda, u mill-banda l-oħra populator perish. Issa il-Maltin żgiċċaw fin-nofs li biha, tajjeb? Però xorta kienu jridu joqogħdu b'ċerta attenzjoni. Il-politika razzjali fin-New Zealand kienet iktar kiefra minn dik minn dik fl-Awstralja. Titqised li l-white policy tal-Awstralja xorta ġabet il-problemi magħha għax jien għadni niftakar minn forsi issa 30, 40 sena ilu li kull nazzjonalità jew razza Ewropea li marret hemm l-Awstralja, pereżempju ħalqet il-klabbs tagħha, iċ-ċentri tagħha u l-futbol klabbs tagħha Jien niftakar għadni niftakar il-Melita Eagles jidhirli kien jisimhom il-Maltin u kien ikollok il-Green Gully tal-Furjana għandu jkun. U mbagħad kellek il-ħajduk tas-Serbja. Imma l-ġlied li kien jinqala għax kienu li mbagħad bil-liġi il-Gvern Awstraljan abolixxa li tista' ssemmi football team għal pajjiż ieħor. U llum kulħadd kellu jbiddel isem. Il-Maltin ma tafx li mu llum it-tim tan-nisel Malti, għax ma jistax isemmi Melita, għax dak kien qed iwassal għal ġlidiet, kifrin ukoll, bejn il-pajjiżi differenti. Professur Henry u Professur Arnold fadlilna vera ftit minuti u nixtieq nistaqsikom għax element komuni fir-riċerka tagħkom hija li dan is-suġġett huwa marbut mal-vjaġġi tagħkom stess irrespettivament mir-raġuni, it-tnejn li intom tippruvaw taraw x'dokumenti tistgħu tiskopru dwar Maltin tal-post kull fejn tkunu. Liem kienu l-aktar skoperti ta' sorpriża, forsi tista' tibda inti Henry u mbagħad nagħlqu bik Arnold. Ifhimni, jiena għext f'diversi pajjiżi, tajjeb? Pereżempju, jiena meta mort l-ewwel darba Salisbury, ir-Rodezja, ma kontx qed nistenna li niġi mistieden għal pranzu fl-Università ta' Rodezja mill-Maltese Rhodesian Association. Il-President taha kien Jorge Xofella dak iż-żmien li mbagħad wara ġi Malta. Tajjeb. U eh, il-konnessjonijiet li tiltaqa' magħhom dal-vjaġġi huma inkredibbli. Per eżempju, jina meta kont il-Mozambik, eh, kelli head of delegation, kien ċefike de Salgen. Kien eh, mill-Etjopja, Eritrean. Darba għalli konna l-kazino ta' Bulawajon, ftakar. Għal isma li jina li rabbewni s-sorijiet Maltin ta. Jiġifieri, anki l-istorja, l-istorja tal-missjonari Maltin hija enormi ta'. Maltin kienu missjonari kullu kien, dinja koll.
Grazzi ħafna, Professor Henry, u inti Arnold minn ħatijak. Eħe, jina, naturalment jina sab kem Henry u kem jien, it-tnejn li aħna konna emigranti. Dik hija forsi għalhekk nempatizzaw ma' din il-kategorija. Jiena b'kollox ma' kollox għext 24 sena barra, bejn Svizzera, Belġju, Italja, eċċetera, għamilt dan. Allura meta jiena nara problemi ta' immigranti tmur fi queue biex iġġib il-working permit, jien għamilthom, għaddejthom, għaddejt minnhom dawn. Tifhem? Allura tħoss ċerta empatija. Imma biex nagħmel laqgħa aneddotu kemm il-Maltin qegħdin fid-dinja madwar dinja kollha xi ftit snin ilu kont qed it-Tajlandja fuq gżira, Nom, all right, mort mur nitbaħbaħ fix-xitwa, Diċembru kien, għall-baħar, u f'daqqa waħda miexi fit-triq, hawn prof Scassola! Hekk f'nofs f'nofs dil-gżira hija gżira Musulmana, 85% ta' Musulmani, jiġifieri fil-filċiżmu. Insomma, ma skoprejt kien wieħed jafni, żagħżugħ, insomma żagħżugħ għandu Bażikament dak kien ħarab minn Malta x'kellu jagħti xi 300,000 kont vatt. U bażikament milli skop, ġifieri issib minn kollox Maltin fid-dinja U bħalma ssib f'Malta wkoll. Grazzi ħafna Profs. Henry Frendo u Profs. Arnold Cassola ta' din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmiegħa talli tawna widen għal programm ieħor Taħt il-Qoxra. Ingħaqdu magħna bħalum ġimgħa. Grazzi. Saħħa. Grazzi.